abusua ɛɛ eh, video yi a wohwɛ yi ɛyɛ eh, kura a yɛfrɛ no asantema mpɔ ah, ɛnɛ ɛbena nsu kɛseɛ no a ɛtɔ anɔpa yi no eh, ɛde nkwanhyia kɛseɛ aba asantema mpɔ wohwɛ baeɛ wɔ hɔ yi a yɛfrɛ no bantema sport bantema sport no wɔ hɔ no ɛnɛ nsu kɛseɛ no a ɛtɔ ɛde mframa kɛseɛ bi so baeɛ ɛma ɛbu anaa ɛtu saa dua no ɛma dua no ɛkɔtɔɔ baa no so ama no asɛe baa no. Ɛno na nkyɛn no, ɛɛ, container bi nso so wɔ ne nkyɛn ha. Container wei nso so, ɛɛ, ɛkaa no kakra ama container no yɛhwɛ video na container no nso so ho atekyema kakra. Na Bantema sport obɛbusa sɛ ɛwɔ he? Bantema sport ɛwɔ ɛɛ Asante Mampɔn Senate Road. So onim Senate a, ɛwɔ baabi a video hwee no Senate Road no ara na wohwee no. Asɛ woforo soro hɔ te sɛ deɛ woba eh, commercial bank no, ɛhɔ no ara na adeɛ wei no siiɛ. Woforo eh, Smith Road sɛ woba commercial bank no, aha, nti eh, eh, yɛka no sɛ Bantama baa no so nie, ɛna edwa no so. Nti yɛma eh, papa bi wɔ ha, yɛmmusa no asɛm baako mmienu mfa ho, wɔn a na ɛsiiɛ no na wɔn wɔ hɔ. Wɔbɛtumi aka biribi, wɔbɛtumi akyerɛ mu kakra. Agya, me mo akɔ ɔba confidence bɛ TV. Bɛba kyɛw na wodin de sɛ? Yɛfrɛ me Rafi Dumɔ. Rafi Dumɔ. Na ɛnɛ retire Rafi. Na ɛnɛ ɛm sɛ dɔm a ne yɛ dede kakra but ano ama akasa aba soro kakra. Na ɛnɛ ɛyɛ dɛn na adwa etumi tu yɛ asɛ baa yi ne. Me me kɔ adwuma. Aha. Na efi ha so a adwa ne sie no. Dua no sie no yɛ me maame papa akyi. Okay. Na mete sɛ mete asɛm sei asi no. Okay. Mete ka na mɛhwɛ deɛ asi. Mbaeɛ nso no dua no so ɛyi fan sɛ nsia megyina hɔ yi mekɔ 70 68 years. Okay. Dua no yɛ dua bi a ɛnyini akyɛ. Na yɛfa mframa a abɔ mampɔha ɛnɛ ɛne nsuo a ɛtɔɔeɛ a na Me kura kuro mu adwene me nte ase. Okay. Ti mi ti mi ka sɛ mɛfiri fie koraa mɛ adwuma mu na ɔba fie. Ti mi ba fie nso mi ba nso na dua yi so a mi fa n sɛ ɛnyini kyɛɛ mi. Okay. Ɛwɔ hɔ no na na si atutu no na ɛyɛ mi wɔn wa. Ehwɛ sisi a sɛ deɛ sisi a ne maame bi kura te a yɛsi yɛde no kɔ hospital. Oh. Ɛɛ ɛnu akyiri kura so wohwɛ yɛn anim ha fi a. yɛwɔ sport bi a yɛfrɛ no bantama mm. ah, a ɛyɛ sport a ɛyɛ yi na wohwɛ bantama sport so a sɛde bu ɔto a ɛkɔ toto so a ɛwoto abubu na efie no so a ɛwɔ ha no ɛyɛ fie bi a ɛyɛ mpanimfie a akyɛ efiri me maame so ɛbɛsi yɛn nanafo yi a mesom wɔ yi nti dua no anyini. Okay. Na ɛboro m'adwene ne ntia. Nti mframa no na etu dua no. Mframa no na etu dua. Mframa ɛbɔɔ mapɔ ha no nyɛ mframa ketewa. Nti ɛɛ nneɛma a ɛsɛɛ no no ayɛ ɛɛ bantama sport wei no. Bantama sport. Ɛne ɛɛ container wei no. ɛna maame no so a ɔno maame bi so na ɔte container n'anim ha deɛ ɔtoto kɔkɔɔ wɔ hɔ no o ɛna ɔno so kan no na yɛnya ne nteɛ so na kaa bi so si ha ɛno so ɛkɔtɔɔ kaa no so ah okay okay enti apart from that no ɛɛ biribi biara bɔnne biara san ɛnsi akyire ɛfa ho apart from maame na pira ne ne containers ne mmienu no Mma sports no ne bɔne biara nsia wɔn. Yɛsrɛ yɛsrɛ ɛɛ assembly no ɛne ɛsika sɛ wɔn mmoa na ɛkwan mu ɛnna hɔ. Okay. Na ɛfɛn sɛ amanfoɔ ntumi nfa mu. Okay. Na biribiara so a ɛwɔ ha se a ato kyema so no. Okay. Na mɛsrɛ assembly no sɛ wɔn bɛtumi a wɔn mmoa yɛ. Ewura fi dwuma yɛda ase. Ebusua sɛ wohwɛ video na ɛɛ eh, bantima sports no. Ɛno nie ɛɛ Bantama sport no ɛno so nie nti sɛ wohwɛ a ɛɛ yɛ wɔn de dɔɔma aba abu abu atɔ kwan no mu sɛ mampɔn ha yɛ one ɛɛ one way nti deɛ ɛkɔ no ɛna abu asi kwan no nti yɛde dɔɔma wɔn de dɔɔma aba wɔn twitwitwa nnua no sɛ ɛbɛyɛ a kaa no a efiri aseɛ hɔ. aseɛ hɔ rebɛsen akɔ soro hɔ no, yɛbɛtumi anya kwan akɔ. Abusua adeɛ a yɛate no Asante Mampong ha ɛnnɛ, ɛbena anɔpa awia, ɛno ni, ɛno ni. Ahaa, ɛnnɛ awerɛhosɛm a ɛto yɛ anɔpa awia no, ɛno nie. Nti Bantama Sports, yɛhwɛ a fire service foɔ ne NADMO foɔ ne wɔn a wɔaka no nyinaa wɔ ha a wɔabɛ ɛbɛyɛ. ama pɛpɛɛpɛ yɛ atɔ yie anaasɛ wɔn abɛyɛ mmoa ama ɛkwan no atumi ada mu na car atumi afa mu. Nti Bantama spot no na ɛsi hɔ yi. Wɔapenti no Ghana flag si hɔ yi a aka no kakra yi.